me be enye dufia, enye dukplɔla, dziɖuɖu ɖeka especially le Ghana me, NPP kple NDC ne womega va tu xɔ vi ɖe nawe na so be eya nye agbeɔ lo, kpɔ ne woga ƒli Range Rover nawe kura tse me eya nye agbeɔ la, you deserve more than that, miaƒe fiawɛ, mele gbɔgblɔ be ɖe, you deserve more than that. Yo nɔvi lɔlɔwo mi do gbena me sia me va gbe nke fe avala ji ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ne va mɔ jija gbena subscribe ne subscribe wala ke mana ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe egbe nu sɔɖe ya me di be ma ƒo nu tso vɔ afi ma ji akpe dada ne ina subscribers wo kpa me yo pete le video ma aha eh, egbe nye ma didi yo Eyae nye be demonstration míatɔwo wɔ, miŋu border na mí, open our borders. Ee, mekpɔ be ame tsitsiwo do le eme, nyagã kple ɖeviwo ƒetee do le demonstration me. Yi mekpɔe be ehiã. Ehiã, menye be ame yiwo le bɔda dzi dede o, abe ale yi mía dada, eh, Honorable Jifa Abla Gomashi gblɔ le eƒe nuƒoƒo me. Eƒo nu eye nye mekpɔe be edze be mída akpe nɛ. Eƒo nu. Eya ele mía teƒe le dziɖuɖu ƒe kpɔkplɔ te.

Edzɔ dzi nam tso wo me yi mele didi be ame sia ame le ʋe me, ame tsitsi ɖe sia ɖe, mía tɔgbewo ƒete no ƒo nu tso ŋu, no da asi le mía ŋu le bɔda dzi. Na gbe nenɔ nɔ ma na mí. Gbã mí ame ɖe yiwo mí le agbe ŋke ƒe aʋa la dzi. Mí le gbe ƒã ma ɖe tso gbe ɖe gbe ke be, mí be mí xɔ ɖokui si nɔnɔ vɔ mɛ xɔ ɖokui si nɔnɔ. Nui mele gbɔgblɔ eya kpɔe kple didi ko eya nye be, No de bɔ dada. Ame yiwo kplɔm ɖo magblɔ be ƒe eve nye ya la, woakpɔ be nye ƒe description, nu yi meŋlɔ le nye wo video ya ƒe description eya nye be, míade boundary mawo ɖa. Ame laƒlawo atso bɔda hafi wòayi ɖe aƒe wo aƒe me evelia wo aƒe evelia le dzi me. Ame ɖewo ƒe dzoɖoƒe le Ghana me, mlɔƒe le Togo me na woe. Mental slavery ƒe akpa ɖe ma ma. Wobla mi ɖe gome. Ya ta ma kɔ nyateƒe magblɔ nyateƒe na wò fifila ne le mɔ dzi nàɖo tom nyuie ɖe be ele togo ele ghana le ʋe me le fi ma teƒe gblɔ mi le ɖe egale prison ebe yi xɔ ɖokui siawo ele prison ye agblɔ me le na wɔ ne wonya ma teƒea kɔ da ɖe ko efia be prison ya ɖiɛ Dziɖuɖu ɖe eme be wole dɔ wɔ na yevuwoe. Yevuwo ƒe kplɔdoviwoawoe nye yewo e dziɖuɖuawoe. Nyateƒe ɖekae, míaƒe MP kple míaƒe Member of Parliament tɔwoe ɖee. Woava yi nɔ fi ma woaxɔ se kɔ va na mía kpã. Míaƒe personal decision yiwo le mía si de womexɔnɛ o. Ta prison yard ƒe agbenɔnɔ koe ma. Makɔ akpa ma kɔ da ɖe be Ʋliʋli, mí le ʋliʋli fifla ɖe, mí ame ɖewo mí dze egɔme menye gbe ye o. Egɔme nye be, ne mele gbɔgblɔ be ne wo de bɔda ma ɖe, kuxi yi wo le bɔda dzi ya ta wowɔe be nye agbe ŋkeme va le gbɔgblɔ be, anyo be Mi de bɔda ma ɖa. Ne mi de bɔda ɖa ɖe, efia be mi le Français tɔwo ƒe se de ɖa le mía dekɔnuwo me le fima. Miawo dede ƒe teƒe gblɔ me le lo. Vɔ nu yi dzi mia tɔ aƒe mia te ŋu awɔe ɖe ye anye ɖeka ɔ? Ma gblɔ fifi la be, Togo enye atsu

Atsu ya mi nye. Etsɛ ɖe ye anye mi ame yiwo mi le West Togoland dzi. Vɔ me le nyinyi o. Me be me le nyinyi o. Ne ɖe mi le nyinyi ɖe. Demonstration mi atɔ wɔ le vota ɖe dzi fifi la. Le afla wo gbɔ me fifi la ɖe. Mi atɔ yiwo le lua me dze be no wɔ the same thing. Edze be no da fɔ ma tɔgbi. Da dzifa ƒo nu mianɔ dzifa abla ɖe. Eƒo nu be ɖe yi yi esewɔƒe yi va yi ƒo nu kple ame tsitsiwo ɖe yi wo mekpɔ tɔtrɔ o. Eya ta yi va kplɔ dumeviawo ɖo ne mia ɖe afɔ. Nyɔe di wo le na mi. Vɔ nye me kpɔe be ne ɖe mia tɔgbewo da afɔ ma va yi ɖe, anye ne aka ɖe me wu eya. Wotu bɔda dzi vɔ míagate ŋu ato bɔda. Ne mebe maxlẽ teƒe yiwo míate ŋu ato, wotu bɔda vɔ míate ŋu ato bɔda age ɖe Togo me. Mía bɔda ma menye naneke ye o. Aflawo gbɔ me kple ne etso kpali me mɔ ma dzi. Meto aflawo, meto kpali me dzi, meto likpetɔwo ƒe ma, meto kute mɔ dzi, meto jasika mɔ dzi, met, la, a, a, Togo nyɔa ƒe la. Ghana me nyɔa ƒe emɔ ma dzi ƒete me to, border ma dzi ƒete me to ta nɔ be mi be wo tu border ɖe, wo tu border ele akpa eve. Be eŋu kple amewo me ga to afla mɔ dzi ma o, eh, major barriers wɔ ɖe, eye agblɔ mi le fifila. Vɔ ne be mi toe ɖe, mi ate ŋu atoe. Enu ta me le gblɔ nye be, mia ƒe fia wɔ ɖe, ne wo do amewo kɔ do ɖa efia yi wo le tɔgoɔ me, na efia ma wɔ ɖe, woatso ne wɔ bɔbɔ be ne ŋkeke ya leke mia ʋea wɛ ɖe mia tso mia wɔ demonstration mia gblɔ na dzi dudu me nye aflawo ɖeɖe ko dɔ le wuwo ɖe awo ame yɔ le togo me tse dɔ le wowu vɔ nye me kpɔ fe wɔfe o ya ta wɔ abe me va le nuƒo tso ŋu ne mi kpɔ fe wɔfe me me ŋlɔ comment ya ne mia ŋlɔ mia mia na nyanyam nye me kpɔ fe wɔfe o

Wokɔ nu kɔ tsɔ ŋɔti dzi nyɔna be nàte asi gbɔgbɔ. Eya gblɔ mele. Agbia ɖe mi be ne vivi ya ta ko minɔ mɔ dzi va. Agbia ɖe mi be ne vivi ya ta minɔ mɔ dzi va. Ʋiʋlia ɖe menye gbe no ʋua flawo bɔ da mi de mi de mama da la. Míde ɖa gbã le míaƒe susu me. Ne míadze ɖeka wɔwɔ megblẽ va yi be, mía ame ɖewo esrɔ̃ le mía si le Togo me, ɛɛ, atsu le mía si le Togo me, asisiwo le mía si le Togo me, nu sia nu kple aƒe ɖeka me la, aƒe ɖeka me míle. Yata mele gbɔgblɔ be ɖe nuwo de bɔɖa ma dza, wo wobe dɔ mele o. Ya xɔ ame wame kui eve ɖe kɔ va da ɖe bɔda be yewo di dɔ na weta nɔnɔ bɔda dzi nɔnɔ miaƒe passport kple nuziwo check ye nɔnɔ miaƒe we are just enforcing the law of the white man ese yi yovo do na mi ɖe eya ke dzi ko mi le zizi ɖe dzi ɖeka wɔwɔ ɖe ecowas passport me ze kɔ tso aflawo bɔda dzigbɔ zive dzigbɔ ni nane Vɔ egayi me nɔ xexe he passport mele asi nye ɖe eya ke ko me ga nɔ xexe. Ghana me ga ka ɖe me Togo me ƒe nya gblɔ me le fifla. Mía ƒe ʒanda yiwo le mɔdzi le fima. Nyateƒe ɖeka ye. Eya ta eya ta wɔ abe me va le gbɔ gblɔ be mi de bɔda ma ɖa ne mía ɖeɖe mi nya be ne mi tsa mía ʋe nyigba ye. Ekpɔa? Efu efukpekpe. Kpɔ ame yiwo le ablɔde ɖa. Kpɔ ame yiwo le avɔwo wɔ ɖa. Nu nenewo le dudu. Ega nene le wo si. Eŋu nenewo le wo si. Etsi nene nɔ woƒe xɔ tome to be womewɔ light off o.

Vɔ wò ya afɔ yina kɔ tɔ aƒlawo bɔ da dzi kura tsɛ ɖe wò gbe be mega tso dzi o. Mi kpɔ agbea. Ya ta ko me le avuɔ. Me nye be mia va mɔ dzi mia va da aƒa kɔɛ vɔ. We need practical result. Ya ta me le gbɔgblɔ be mia ƒe fiawo gbɔ wò tso. Míaƒe fiawo gbɔ tso. Nu dze tsatsa nyuie ɖe míaƒe fiawo ɖe. Ghana me fia kple Togo me fia ɖe. Western Togoland me fiawe kple eh, eh, Togo me fiawe ɖe. Ne wotsa nyuie ɖe eme be ne wotsa nyuie ɖe ɖe, bɔda ma míaɖe ɖa. Míade ɖa. Mí mekpɔ de afɔ be míade ɖa o ya tae Ghana ƒe constitution yi na be fiafitɔwo le mía dome le nu fi le mía ŋu ɖe. CSF kple common self family magatsɔe kɔ yi ɖe bigger picture be fix the country tɔwo be míade se ma ɖa. Sigbɔdze be míwɔe ma. Sigbe dze be mi wɔ ema. Ame ɖe ne kɔ ho ŋku me kɔ da ɖe be gbe ɖe ga me su zɔn mi a trɔe. Ya ta ko me nɔ mɔ dzi va. Aha. Nye me du nu diƒo vɔ ko ma va nɔ fi me me me nɔ gblɔ ɖa ma va nɔ fi ko ma nɔ aƒa dɔ kɔe vɔ. De de ne kpɔ nyo video kɔ yi ɖe nu ƒe ɖe a kpɔ be nyateƒe le me ya ta me nɔ mɔ dzi va. No de bɔ ɖa ma ɖa. Kuxi yo me amewo le toto me nye nu vi o. Ne to main border dzi yie, ne va yi to axa dzi ne yie, ya nye ma wogakɔ nu kɔ tsɔ mía dzi. Fifia woava zi mía dzi zɔn be mi xɔ amatsie kɔ do no, mi xɔ amatsie kɔ do la, matsi na mi edu ɖewo me fifi la ɖe. No mi do amatsie o ɖe, eh, wo mobile number wa blɔki. Nyateƒe gblɔ me le na me fifi la. edu ɖe me fifla, country ɖewo me fifla, ne wo me do abui o ɖe, wo mobile number wa blɔki na wo, ma ga kpɔ wo mobile azã o. Mi kpɔ teƒe agbe le yi ɖe. Ya ta mi dza afa dodo. Mebe, enye du fia, enye du kplɔla, dzi dudu ɖe ka especially le Ghana me, NPP kple NDC no me ga va tu xɔ vi ɖe na wena so be ya nya agbe o ɖo. Kpɔ, ne wogaƒle Range Rover na wò kura tsɛ meye ya nye agbee o la, you deserve more than that. Míaƒe Fiawɔe, mele gbɔgblɔ be ɖe, you deserve more than that. Ne le nye kpɔ le mɔ dzi ɖe, Efiagã, mele gbɔgblɔ na wò be ɖe, you deserve more than that. nyateƒe gblɔ mele na wɔ ne wogakɔ doɔ ƒe teƒe gakɔ na wɔ kura tse ɖe you deserve more dada nye le gbɔgblɔ na wɔ mi ma se mo mi ma se mo mi nɔ fi ya uh, eh, lekɔ yɔ ne uh, eh, danka william Bele eva le gbɔgblɔ be ɖe yi le vɔvɔ na yewo agbe. Haɖe be nuka? Yi ɖe yewo ŋu klɔ ƒe ɖe. Akpɔ ŋutsu woame etɔ̃, woame ene, woame ewo. Wova be yewoava klɔ ŋu ɖeka gbɔ. Gbe gbe ɖeɖi ate ɖevi mawo ŋu ɖe woakɔ tu ɖe eŋu efia be gatɔ le vɔvɔ. Ta efia magblɔ na wɔe. Ne wònye be wokɔ ga, edua ƒe te kɔ gakɔ na wòe, ya mele gbɔgblɔm na wò be mede na wòe ɖe, dze be nàse egɔme nam. Dumevi yiwo wokpɔ edzi le wo si ɖe, woakɔ tu ɖe eŋue, woakɔ kpatsa ɖe eŋue. Ɖe wolé woe eye anye be míama agbamekanua wòasu míaƒe te si. Fafa ne nɔ aƒe, ekema ne míkpɔ míaƒe fiawo míada akpe na woe. Míkpɔ míaƒe fiawoe ɖe, míade bubu wo ŋu, agbea vivi na mí. You simple and short. Be ɖe, you can't, you can't cheat nature, efia be wò mate ŋu a, dzɔdzɔme ɖe, wò mate ŋu afi o. Sigbe nye agbee ma. Enu yiwo wɔ nye be, mía tɔ yiwo nye Kristotɔwo kple sɔlime, eo, Islam ya gaka ɖe eme. Vevietɔ mía tɔ yiwo nye Kristotɔwoe ɖe. Wobla mí ɖe gome, ta míaƒe susuwo mekpɔ nyɔ, meɖe ŋku na wodze nyɔnyɔ. Eya tsɛ le eme, eya ta míaƒe ɖekawɔwɔ mele wɔwɔ, mele eme va o. Nyemaƒo nu didi o. Mebia ɖagbe na wo le ʋe me. Mi ame yiwo pete va wɔ demonstration va zɔ afɔ ma, Mawu Sogbeɣi Sanɛ la na mese mi, wòaɖo nu gbegblẽwo teƒe na mi, ne wòana be nu yi dzi míle ɖe, wòava eme na mí le ʋe me. Nɔvi lɔlɔ̃woe, míanɔ ka me?